Des Pressekonferenz hu mir se aberuff, well, wéi Der wësst, ginn zur Zäit net just um nationalen Niveau de Budgete debattéiert a gestëmmt, mee och an de Gemengen. An mir duechten, mir géifen och dozou Stellung huelen, zemools zanter datt mer, also zanter de leschte Gemengewahlen, wou mer jo och elo vertruede sinn an eng ganz Partie Gemengen, also déi gréissten, wéi d'Stad, Esch, Déifferdeng, Diddeleng, Suessem an dann hu mer nach am Norden a Majorzgemengen och nach deen een oder deen anere Vertrieder. Mir duechten, mir géifen dann dofir déi Pressekonferenz zesummeruffen, well ëm well et eng ee Punkt gëtt, dee recht wéineg och ëmmer diskutéiert gëtt, wou mir awer, deen eis wichteg erschéngt, dat ass och de Volet vun de Recetten. déi d'Gemenge kënne maachen. Do ginn et zwee Haaptvoleten, dat ass engersäits d'Gewerbesteier an anerersäits den Impôt foncier. Dozou wäerten dann och de Justin Turpel, deen och mat mir zesummen am Stater Gemengerot sëtzt, dee wäert dann zur Gewerbesteier eppes soen an dann duerno de Gary Diderich, dee Gemengerot ass och zu Déifferdeng, deen och zum Impôt foncier. Wäert eppes hunn an dono wäert nach de Justin iech nach informéieren och, Dir hutt dat och hei leien, zur partizipativer Demokratie, wat och um Gemengeniveau eng wichteg Roll spillt. Ech wollt och nach, u sech hätte mer sollen zu véier sinn, zwee aus dem Süden an zwee aus der Stad, fir dat schéin équilibréiert ze hunn, de Marc Baum, deen der kennt, dee Gemengrot ass zu Esch, hätt sollen do sinn. En huet sech leider erkrankt mat där Bakterienzopp, déi mer dobaussen hunn. Dat heescht, et ass net schlëmm, mee et ass penibel genuch, fir net kënnen virun engem Mikro ze schwätzen. Dat hat och domadder ze dinn, datt jo, an dat erkläert och de Justin, am Süden, an de Südgemengen jo punkto Gewerbesteier eppes geschitt ass. An de Justin wäert och dono erklären, wat mir och an der Stad schonn ënnerholl haten. wéi mir d'Saach gesinn a wat de Stellewäert dovunner ass. Déi heite Pressekonferenz, an dann hu mer och natierlech de Serge Urbany hei sëtzen, deen och Gemengerot ass zu Suessem, net just Deputéierten an der Chamber. Dat heiten ass u sech och eng Pressekonferenz, déi entsteet aus Diskussiounen, déi mer an enger Aarbechtsgrupp féieren. Dat ass d'Aarbechtsgrupp Gemengen, déi mer virun ongeféier engem Joer gegrënnt hunn. Virdrun gouf et déi net, well mer jo och u sech net esou staark vertruede waren an de Gemengen, mee zënter de leschte Wahlen, wou mer jo awer 7, 8 Gemengeréit hunn am Ganzen, duechte mer et wier vill méi interessant fir dat ze regroupéieren an eng Aarbechtsgrupp, fir och gewëssen Themen, déi da gemengespezifesch sinn, kënnen ze diskutéieren. An dat maache mer dann och. Dat sinn dann Themen wéi Energie, wéi Logement, wéi Participatioun, wéi Santé a sou weider a sou virun, well mir och der Meenung sinn, datt och Gemengepolitik Politik ass, dat heescht, datt et net just Gestioun ass, an quitte datt vläit déi eng an déi aner Gemeng net mateneen honnertprozentig ze vergläichen ass, ginn et awer ganz oft grouss Lignen, déi awer iwwerall gëllen a wou mir och wëllen uschwätzen, ganz konkret. An dat ass och eng Méiglechkeet, och fir d'Aarbecht méi kohärent ze maachen innerhalb vun déi Lénk. An mir haten dann och Diskussiounen iwwert d'Budgeten. An da wollte mir Iech dat jo och elo lo presentéieren.
D'Gemengen hunn eng ganz Rei wichteg Aufgaben. Déi wichtegst ass, wa se emol wëll resuméieren, d'Daseinsfürsorge fir hir Bierger z'erfëllen. Dat ass eng Aufgab, déi se sech mam Stat deelen. déi d'ëffentlech Hand wouer muss huelen, misst huelen, zwar ëmmer méi Schwierigkeeten huet fir wouer ze huelen, och wa mer aner Länner kucken, mee wat eng vun de wesentlechen Aufgabe vun de Gemenge bleift. An déi Aufgaben am Beräich vun der Daseinsfürsorge si wesentlech méi wéi dat, wat obligatorisch als obligatoresch Aufgaben am Gesetz steet. Ech mengen, doriwwer ass haut all Mënsch sech eens. Fir déi Aufgaben am Kader vun der Daseinsfürsorge ze erfëllen, brauchen d'Gemengen Recetten. Déi Recetten, déi sënn de Moment opgedeelt, een Drëttel Gewerbesteier, grosso modo een Drëttel Fonds communal de dotation financière an een Drëttel wat Taxen oder soss Akommessen ugeet. Ech muss awer soen, dat war net ëmmer esou. De Volet vun der Gewerbesteier, deen huet emol eng Zäit iwwer 40 Prozent ausgemaach. An dee vun den Taxen, dee war eng Zäit éischter ronderëm 20, 25 Prozent, wéi elo bei deem Drëttel, wou en elo ass. Wat fir eis wichteg ass, dat ass, datt d'Gemengen déi Recetten, esou wéi de Stat och Recettë muss hunn, datt d'Gemengen déi Recettë kënne behalen, mee datt se sozial gerecht verdeelt sinn. Sozial gerecht verdeelen heescht, datt net ëmmer nëmmen d'Taxen an d'Luucht ginn, an datt och innerhalb vun den Taxen d'Grondbedürfnisser anescht verrechent ginn, wéi dat wat iwwert d'Grondbedürfnisser erausgeet. Eent vun de Beispiller, wou mer gewisen hunn, wéi dat méiglech ass, war dat vum Waasser, wou mer opgewisen hunn, datt et och méiglech ass, d'Grondbedürfnis u Waasser gratis auszeliwweren, a souguer nach an engem System vu käschtendeckendem Waasserpräis dann awer nach esou ze wirtschaften, datt duerch déi, déi méi brauchen a méi musse bezuelen, dat käschtendeckend ass, obschonn d'Käschtendeckung kee Prinzip ass, dee mir ënnerstëtzen, well d'Käschtendeckung meeschtens op Käschte vun de Bierger geet a meeschtens nëmmen eng Virstuf ass fir Privatiséierung. Ähnlech Modeller kënne mir äis och virstellen, wat d'Elektresch ugeet, vläicht net gratis, well Stroum an Energie jo awer eng wäertvoll Ressource ass, mee wou awer d'Grondbedürfnis E Mindestpräis huet, dee wesentlech méi niddreg ass wéi dat, wat Leit musse bezuelen, déi wäit doriwwer erausginn. Ähnlech Modeller kann ee sech virstelle fir den Offall an esou weider. Mee den Objet vun dëser Pressekonferenz si lo net vrun allem d'Taxen, mee vrun allem déi zwéin aner Voleten, notamment d'Gewerbesteier an d'Grondsteier, op déi de Gary wäert agoen. D'Gewerbesteier ass déi eenzegst kommunal Steier um Benefice vun den Entreprisen. Dat heescht, se gëtt just erhuewen bei de Betriber, déi wierklech Beneficer maachen. Mir wëssen awer, datt dat just 20 Prozent vun de Betriber sënn, déi iwwerhaapt Steiere bezuelen op de Beneficer, also och 20 Prozent vun de Betriber, déi just d'Gewerbesteier bezuelen. Mir haten d'lescht Joer, oder et war eigentlech dëst Joer am Januar, well de Budget vun dësem Joer méi spéit wéinst de Wahlen an de meeschte Gemengen diskutéiert ginn ass, hate mir eigentlech och an der Stad eng Diskussioun opgeworf, well d'Stad am Fong geholl déi Gemeng ass mat praktesch der niddregster Gewerbesteier, mat dem niddregsten Taux vu Gewerbesteier am ganze Land, hate mir proposéiert, datt d'Stad Lëtzebuerg sech soll mat deene Gemenge ronderëm concertéieren, fir gemeinsam eng Approche ze entwéckelen, déi doranner besteet, fir d'Gewerbesteier op een appréciabelen Niveau erop ze hiewen. Dat ass, am Januar war dat ofgeleent ginn aus verschiddenen Argumenter, sécherlech och aus engem Argument vu Konkurrenz, well gesot ginn ass, wann d'Stad Lëtzebuerg hir Gewerbesteier eropsetzt, da wanderen d'Betriber, déi Beneficer maachen, wanderen déi of an d'Gréngezon. An der nämmlechter Debatt ass awer dat Argument widderluecht ginn, well gesot ginn ass, datt am Fong geholl den Taux vun der Gewerbesteier keen Argument méi ass fir d'Betriber fir sech unzesidelen, datt do sécherlech aner Saachen eng Roll spillen, wéi zum Beispill Mobilitéit, Parkraummanagement. An der nämmlechter Sitzung vun Gemengerot an der Stad war ugekënnegt ginn, datt eng grouss Bank, déi op Stroosse geplënnert war, datt déi géing zréckkommen, well se déi Erwaardungen, déi se hat, notamment a Parkplazen, well déi net op déi Aart a Weis sech als bénéfique erfëllt hunn, wéi se dat gemengt haten. Mee ënnert dem Stréch war am Fong geholl d'absolut Majoritéit am Conseil vun der Gemeng Lëtzebuerg eens, fir déi Diskussioun do net an der Stad ze féieren, esou wéi mir se proposéiert hat ze féieren. An Zwëschenzäit ass et awer esou, datt déi Iddi och op anere Plazen opgeworf gi ass, se sech hire Wee gemaach huet an de Moment sënn eng ganz Rei Gemengen amgaang, respektiv hunn dat scho gemaach, hir Taux vun der Gewerbesteier eropzehiewen. Haaptsächlech déi Gemengen, déi am Pro-site dra sinn, hunn do eng concertéiert Aktioun gemaach, mat ganz konkrete Resultater, déi een och ganz konkret ka chiffréieren. An deem Kader huet Esch beispillsweis, hiren Taux vun der Gewerbesteier vun 325 op 350 Prozent eropgesat. Suessem huet, oder wäert e vun 2,75 op 3,25, huet, huet e vun 3,25 eropzesetzen. Et muss ee wëssen, datt den Delai fir d'Gewerbesteier eropzesetzen, fir déi ze fixéieren fir d'Joer 2013, ass den éischten November.

Absolut 50 Prozent, net relativ 50 Prozent, an d'Luucht gesat. Déifferdeng huet dat net gemaach, aus dem gënzegen Grond, well Déifferdeng schonn op 350 Prozent war. Ass dat richteg, Gary? Jo, dat ass richteg. Ech hu jo nach Kontroll, dat ass och gutt esou. Wat heescht dat elo konkret? Fir Esch heescht dat konkret, datt Esch duerch d'Erhéijung vum Taux vun der Gewerbesteier vun 275 op 325 Prozent Eng Mehreinnahmen huet vun 3,5 Milliounen. Wéi entsteet déi Mehreinnahmen vun 3,5 Milliounen? Well, muss een oppassen, dat ass eigentlech recht komplizéiert an dat ass fir all Gemeng anescht. All Gemeng kritt opgrond vun der Gewerbesteier, déi an där Gemeng erfält, gëtt et eng Basis, eng Berechnungsbasis. Déi beträgt beispillsweis bei Esch 3,5 Milliounen. Wann d'Gemeng Esch déi Berechnungsbasis lo vun 275 op 325 Prozent an d'Luucht setzt, da kënnt d'gesamt Akommes an der Gewerbesteier vun Esch, deen erhéicht sech vun 9,7 op 11,5 Milliounen, dat heescht ëm eng 0,7 Milliounen geet deen an d'Luucht. Déi ginn awer net alleguerten direkt integral un Esch, mee 43 Prozent, 43 Prozent Pardon, 57 Prozent dovunner ginn un direkt un d'Gemeng Esch an de Rescht geet an d'grousst Dëppe vun der Gewerbesteier, wat erëm eng Kéier zwëschent de Gemengen alleguerten opgedeelt gëtt. Déi 57 Prozent, déi direkt un d'Gemeng Esch ginn, dat si 774 Milliounen, déi d'Gemeng Esch duerch d'Erhéijung vun dem Taux vun der Gewerbesteier direkt kritt. Dat ass eng Mehreinnahme, déi se direkt hunn. Doduerjer, datt se den Taux eropgesat hu kréie se awer aus dem groussen Dëppe kréie se och nach eng Kéier een Deel, dee méi héich ass, net nëmme fir dat, wat zousätzlech derbäi komm ass, mee fir dat, wat iwwerhaapt och schonn do dranner war, soudatt Esch mat där Operatioun do eng Mehreinnahme huet ënnert dem Stréch vun 3,5 Milliounen, wat wesentlech ass fir eng Stad, wat wesentlech ass fir eng Stad wéi Esch. A fir déi aner Gemengen am Süde sinn d'Beispiller änlech. An et ass och dowéinst, wou mir mengen, datt et wichteg ass, am Raum Lëtzebuerg, d'Gemeng Lëtzebuerg mat deene Gemenge ronderëm, wou et elo vläicht kee Pro-Sud gëtt, mee wou et een DIGI gëtt, wou et eng Air-Regioun gëtt, wou et och Strukture gëtt, wou een doriwwer kann diskutéieren, esouwuel bilateral wéi och konventionéiert, datt do déi Diskussioun och nei misst opgemaach ginn. Wann een nämlech déi nämmlecht Berechnung mécht fir d'Stad Lëtzebuerg, wou d'Berechnungsbasis 229 Milliounen ass, also 229 Milliounen vis-à-vis vun 3,5 zu Esch, ass jo schonn eng ganz aner Dimensioun. T'ass esou, datt deen Taux, deen d'Gemengen direkt kréien an deen, deen an d'grouss Dëppe geet, deen hänkt dovun of, wéi d'Gemeng zesummegesat ass, awunnerméisseg, gréngflächeméisseg an esou weider a sou fort. Also do spillen eng ganz Rei Facteuren drop, op déi ech elo net wëll agoen, well dat näischt. zur Saach mécht. Wann d'Gemeng Esch direkt 57 Prozent kritt vun deem, wat se an d'Luucht ginn, sinn dat bei der Stad 33 Prozent. Dat sinn an der Stad keng 57, dat sinn 33 Prozent. A 67 Prozent vun deem, wat an der Stad méi erhuewe gétt, geet an d'grouss Dëppe, wou d'Gemeng awer erëm eng Kéier een Taux en Deel dann erauskritt. Wann d'Gemeng Lëtzebuerg d'Gewerbesteier vun 2,25 op 2,75 géing erophiewen, wat näischt Revolutionäres ass, well da wiere se, da wiere se praktesch nach ënnert deem, wou d'Südgemengen zum Deel scho waren, dann giffe se, hätten se, da kéim doduercher insgesamt vu Gewerbesteier e Plus vun 114,5 Milliounen eran. Bei deem Plus vun 114,5 Millioune kritt d'Stad Lëtzebuerg direkt 38 Milliounen, 37,8 Milliounen, wat awer scho wesentlech ass par rapport zu engem Budget wéi deen an der Stad, wou beispillsweis. de Moment d'Gewerbesteier 190 Milliounen ausmécht an dat wierklech 31 Prozent ass vun de Recettë vun der Stad Lëtzebuerg. Bei déi 190 Millioune kéimen der direkt 37,8 direkt derbäi, plus kritt d'Gemeng Lëtzebuerg aus deem groussen Dëppen och nach eng Kéier en Undeel, dee schwéier ze berechnen ass, well mer d'Donnéeë elo net alleguerten hunn, mee deen awer enk och nach eng Kéier considerabel ass, soudatt d'Gemeng Lëtzebuerg op Käschte vun de Betriber déi Beneficer maachen, well et si jo déi, déi déi ganz Zäit entlaascht gi sinn an deene leschte Jorzéngten oder leschten 20, 20 Joer, da géif d'Gemeng Lëtzebuerg plus déi aner Gemenge gläichméisseg dovunner profitéieren an engem Ausmooss, wat wierklech géing erlaben, fir eng ganz Rei Taxen, déi de Moment erhuewe ginn, fir déi ze erliichteren. Bei Taxe mengen ech mat net d'Grondsteier, well dorobber. geet de Gary nach méi am Detail an. Mee mir wëssen awer, datt dat doten elo net méiglech ass fir d'Joer 2013, wat ze bedaueren ass, obschonn mer et opgeworf haten zur Zäit, wat ze bedaueren ass. Dat ass also laut bestehendem Gesetz fréistens méiglech fir 2014, mee et ass awer eng Diskussioun, wou et wierklech Zäit gëtt, datt se elo gefouert gëtt, grad esou gutt wéi mir elo bei der Budgetsdiskussioun gären hätten, datt mol eng Bestandsopnam gemaach gëtt iwwert d'Taxen, dat heescht d'Belaaschtung vun den normale Bierger an der Stad, hätte mer gären, datt parallel dozou soll effektiv déi Berechnung do an d'Iwwerleeungen zu Enn gefouert ginn, fir a Concertatioun mat den Zentrumsgemengen, de Gemenge ronderëm, den Taux vun der Gewerbesteier eropzesetzen, mat deem duebele Resultat, deen dat hätt, e Mier vun Einnahmen an eng Entlaaschtung fir d'Stéit. Wann dat nämlech net geschitt, déi Diskussioun, da geschitt de Géigendeel, an dat ass dat, wat am Gaang ass, an dat ass dat, wat ze bedauern ass. Stroossen ass nämlech higaang, huet hir Gewerbesteier erofgesat op de Minimum, änlech wéi dee vun der, net de Minimum, op dat vun der, wat d'Gemeng Lëtzebuerg och de Moment huet, dat heescht, Um Niveau vum Zentrumsgemengen ass ee Prozess am Gaang, wou wierklech ëmmer ee mengt, op Käschte vun deem anere kéint ee vläicht domadder ee Betrib ofluchsen, wat awer an der Praxis net esou funktionéiert, deen awer als Konsequenz huet, datt d'Recettë vun de Gemengen insgesamt a vun deenen eegene Gemengen ofhuelen an dat ganz kloer wäert, well eng Daseinsfürsorge awer noutwendeg ass, déi entweder wäert, Gekierzt ginn. Moment si mer Gott sei Dank nach net do, mee och déi Iwwerleeunge wäerten an den nächste Joren opkommen, wéi déi ausgesinn. Dofir brauch een nëmmen an Däitschland an an aner Länner kucken ze goen, mee haaptsächlech och op Käschten dovunner, datt fir déi Daseinsfürsorge ze garantéieren, de Moment haaptsächlech ëmmer nëmmen iwwer Taxe geschwat gëtt an net iwwer d'Besteierung vun de Beneficer.
Da ginn ech op d'Grondsteier an. Wéi gesot, d'Grondsteier ass jo e weideren Outil vun der finanzieller Gemengenautonomie, dee leider och systematesch net vun onsere Gemenge benotzt gëtt. Dat heescht, dee bleift laang an ass scho laang op Standby. Do gëtt net dru, déi Schrauf gëtt net no ënnen, weder no uewe gedréint. A ville Fäll bleift se op 200 Prozent, wat och e Minimumsaz ass. D'selwecht wéi d'Gewerbesteier huet de Staat och do e fixe Basissaz an allgemeng kann dann zwëschent engem Minimum an engem Maximum e sougenannten Hiewesaz festleeën. De Maximum ass do bei 900 Prozent. An déi Handlungsméiglechkeet gëtt awer net vun de Gemenge benotzt, wou mer bei anere Saache leider gesinn, dass se do, wat d'Grondbedürfnisser sinn, d'Schrauf no uewe gedréint gëtt, wat d'Taxen ugeet an esou weider. An do, wou et ëm d'Propretéit geet a wou am Fong schonn, also wou wierklech wéineg am Moment gefrot gëtt u Steieren, do geet keen drun. Déi Lénk fuerdert par contre, dass se soll genotzt ginn, a virun allem an Zäiten, wou d'Recettë méi knapps ginn, domadder d'Marge de manoeuvre och méi kleng gëtt an en plus och um Wunnengsmoart eng wierklech mëttlerweil onhaltbar Situatioun ass, wa se och scho virun zéng Joer quasi onhaltbar war, mee wou sech dat wierklech ëmmer méi a méi zouspëtzt. Dofir schloen hu mär am Gemengerot, wéi dat um Ordre du jour stoung, och an quasi alle Gemengen dat virgeschloen, deen Hiewesaz ze erhéijen. Selwer hunn ech zu Déifferdeng virgeschloen, en op de Maximum vun 900 Prozent ze hiewen. Dat kléngt dann no ganz vill, mä ech mengen, wann een dat an absoluten Zuele kuckt, da gesäit een, dass dat am Fong relativ wéineg ass. Dat bréngt fir den Eenzelen, ass dat, representéiert dat ganz wéineg, fir d'Gemeng kann et awer ganz vill u méi Recettë bedeiten. Als Beispill, wann ee bis elo 50 Euro bezilt, an dat ass a ville Fäll de Fall, datt ee fir en Eefamilljenhaus, soe mer emol, 50 Euro u Grondsteier bezilt, da giff een an Zukunft 225 Euro bezuelen. Ech menge wann een dat kuckt, da si mer do vun der Augmentatioun hier Also da läit dat e bësse bei wéi d'Autosteier an d'Luucht gehuewe ginn ass an dann nach emol nach net esou staark. An dës Erhéijung géif jo och proportional zu der Valeur vum Wunnengsbesëtz sech situéieren. Dat heescht, wann ee elo éischter en Appartement huet, oder e méi klengt Haus an et bezilt ee just 20 Euro Grondsteier, da sinn dat herno, sinn dat an absoluten Zuelen 90 Euro, wat also relativ geréng ass fir den Eenzelnen, wat awer fir d'Gemeng eng Mehreinnahme ka bedeiten, am Fall vun Déifferdeng vun iwwert den Daumen zwou Milliounen Euro. Dat heescht, do wou am Moment d'Gemeng, et si jo verschidde Kategorië fir d'Grondsteier, do wou d'Gemeng am Moment just 850.000 Euro global iwwert d'Grondsteier anhëlt, et Déifferdenger Gemeng op 2012, wouvunner dovunner ronn 600.000 Euro op d'Kategorien B, Offalen, dat heescht bewunnt Haiser, Bauterrain an esou weider, do giff dat dann eropgoen, global op, soe mer, eng zwou Millioune 500 dausend, nee, ronn dräi Milliounen Euro, an da reng op d'Kategorie B wär dat eng Augmentatioun vun zwou Milliounen. Ech hu vum Wunnengsmarché geschwat. Ech mengen, et muss een awer oppassen, mär gesinn elo net d'Grondsteuer als Steierungsoutil fir de Wunnengsmarché. Dat, do ginn et aner Instrumenter, déi engem duerch de Pacte Logement jo och gi sinn an déi een och soll benotzen, wou jo och Esch mat engem éischte gudden Usaz vir, virgaangen ass. Mee wann et heescht, dat ass kee Steierungsoutil fir de Wunnengsmarché, ass et och keen negative Steierungsoutil. Also ech mengen net, datt een et kann schnell elo soen, jo doduerch datt dat d'Grondsteier an d'Lut geet, ginn herno och d'Loyerspräisser an d'Lut. Nee, dat ass per Gesetz exclu. Ech menge per Gesetz, d'Loyersgesetz, och wann et net genuch benotzt gëtt, stellt setzt fest, dass dass d'Valeur vum Loyer sech par rapport zum zum Valeur vum Haus fixéiert, dat heescht 5 Prozent pro Joer däerf een u Loyer froe vun deem wat d'Haus wäert ass, an do spille spille Steiere wéi Grondsteier net mat, och d'Assurancen oder esou, dat huet näischt am am Präis do am Loyer verluer. Par contre, wat een awer, wat mir awer virschloen, dat ass, dass een indirekt op de Wunnengsmarché duerch déi Mehreinnahmen kann awierken, nämlech doduerch, dass een déi Recettë vun zwou Milliounen an e Fong intern, an e Gemengefong investéiert, deen a sozial Wunnenge soll investéieren. Zwou Milliounen ass nach net onbedéngt vill, mee wann ee weess, datt d'sozial Wunnengen zu 75 Prozent vum Staat subventionéiert ginn, da ginn dat zimmlech schnell ronn 10 Milliounen an da kann een domadder, soe mer, ronn 50 sozial Wunnenge just um Beispill Déifferdeng finanzéieren. Wann een dat op aner Gemengen extrapoléiert, Esch, Stad Lëtzebuerg, da ginn dat ganz aner Chifferen. An da kann ee schonn eleng doriwwer en Afloss hunn op d'Wunnengsnout. Woubäi mä elo net soen, et soll een et just bei deem Fong beloossen. Also eis Grondpositioun ass, datt d'Gemenge sollen Aktiv ginn um Wunnengsmarché, sech net op e Fonds de logement eleng stëtzen, mee do eben aktiv ginn. Wann ee elo dovunner schwätzt, da kann een och, kënnt da vläicht de Bedenken, dat ass, dat ass eng Méibelaaschtung fir d'Menagen, och wa se minimal ass. Dat mag sinn, kuerzfristeg, dat mag sinn, wann een alles esou léisst, wéi et ass. Mee ech mengen do, och am Kader vun där ganzer, vun deem Schlagwuert sozial Selektivitéit, wat Gott sei Dank ëmmer méi awer diskutéiert gëtt an a Fro gestallt gëtt, wou jo och elo eng Studie publizéiert ginn ass vun der Caritas an der Gréng Stëftung, datt dat, datt wou och seet, de Stat Mee och d'Gemenge musse méi Einnahmen erakréien, fir méi Handlungsfähigkeet ze kréien. Da muss een einfach dru, also ass de Wee deen, do d'Steieren ze ajustéieren, wou se sozial gerecht kënne verdeelt ginn, dat heescht op Akommes an op Verméigen, wou leider de Stat d'Handlungsméiglechkeet net ausnotzt. A wou dat awer net soll bedeiten, datt en d'Gemengen do sollen net vun hirer Autonomie Gebrauch maachen an net sollen handelen. Am Kader vun der Grondsteuer gëtt jo scho jorelaang, wann net vläicht scho joerzingtelaang gesot, datt d'Gesetz einfach do muss reforméiert gi vun der Grondsteuer, wëll och beim Déifferdenger Gemengerot huet de Buergermeeschter Claude Meisch gesot, jo, wann een op näischt den Hiewesaz erop setzt, da kënn awer nëmmen näischt eraus herno, dat heescht och hien huet do ënnermauert, datt et relativ geréng ass, wat d'Grondsteier am Moment ausmécht an datt dat misst onbedéngt reforméiert ginn. Dat ass allgemenge Konsens zwëschen de Parteien, dee kënne mer ënnerstëtzen, mee dat heescht net, datt mer kënnen ënnerstëtzen, datt mer do bei näischt maachen. Mee entretemps denke mär, datt d'Gemenge sollen do op jiddefalls aktiv ginn.
Ech wollt, wann de Gary erlaabt, nach just ee Chiffer ginn, och en Zousaz ginn zu der Fro vun der Grondsteier, wéi ech hien elo zoufälleg nach fonnt hunn. 1970 huet d'Grondsteier nach 5,5 Prozent vun de Gemengerecetten ausgemaach an 2010 nach 1,5 Prozent. Dat weist einfach d'Entwécklung vum Stellewäert vun enger Steier, wou et awer ëm Grondbesëtz geet a wat wierklech e Problem duerstellt. D'Gesetz vu 1936, wat d'Grondsteier fixéiert, huet och deemools gesot, datt am Fong geholl all sechs Joer den Eenheetswäert misst reevaluéiert ginn, wat awer praktesch ni gemaach gëtt. Et gëtt gemaach, wann nei gebaut gëtt. Wa mer ee Beispill huelen, wat d'Stad ugeet, wat ech einfach frappant fannen, wat mech ëmmer erëm rose mécht, dat ass, mer huele beispillsweis den Terrain vun der Brasserie Henri Funck am Neiduerf, Do, dat gëtt 30 Joer gëtt dat leie gelooss, wouduerch jo dann net nëmmen de Wäert, duerch reng Spekulatioun, de Wäert vum Terrain esou vill an d'Luucht gaang ass. An deen neie Promoteur, deen huet jo da méi bezuelt wéi dat, wat den Terrain wäert war, wéi e brooch loung vrun 30 Joer. Mee en plus huet sech do d'Grondsteier ni geännert a mir hunn einfach eng Grondsteier hei zu Lëtzebuerg an deene meeschte Gemengen, déi, Manner héich ass fir een Haus wéi dat wéi dat fir een Hond. Also d'Grondsteier ass méi niddreg wéi d'Hondstax, wesentlech méi, wesentlech méi niddreg. Dat heescht, et geet eis hei elo net drëm, fir déi Leit, déi een Haus hunn, fir déi elo bludden ze loossen, mee et geet drëm, fir de grouse Grondbesëtz, fir deen ze besteieren. An dofir, wann d'Gesetz geännert gëtt, dann hätte mir och gär, datt eng Progressivitéit do dran erkënnt. Dat heescht, datt dat net linear ass, mee datt dat progressiv ass, fir wierklech déi Leit, déi sech hiert Liewe laang krepéiert hu fir hiert Haus, datt déi elo net hei onnéideg gestrooft ginn, mee fir déi, déi wierklech Besëtz hunn, datt déi wierklech hire Beitrag musse leeschten zu deem, wat d'Allgemengheet hei muss droen. E puer Wuert nach zu der Fro vun der Participatioun. Also ech mengen, d'Biergerbedeelegung, Participatioun, egal wéi mer et wëllen nennen, gëtt haut ëmmer méi een Thema. Et gëtt och haut ëmmer méi offizialiséiert. D'Bierger an d'Biergerinne wëllen ëmmer méi staark an d'Decisioune mat abezunn, abezu ginn. Heiansdo mussen se der Politik dat opzwängen, sief dat iwwer Biergerinitiativen oder soss Initiativen. Ganz dacks gëtt och de Versuch gemaach, vun uewe erof, fir vun der, vum Wëlle vun de Bierger ze partizipéieren, fir dovunner ze profitéieren, fir Projeten, déi vläicht net esou, soss net esou gutt gingen duerchgoen, fir déi duerchzekréien. Also d'Ursaach vun der Biergerparticipatioun si ganz Ganz villfältig. N'empêche, datt d'Biergerparticipatioun awer ee Stéck vu geliefter Demokratie ass, déi mir onbedéngt wëllen ënnerstëtzen. Mir hu beispillsweis am Stater Gemengerot hu mer eng Rei Initiativen an deem Sënn geholl. Ech ginn nach eng Kéier d'Beispill vum Neiduerf, Brasserie Henri Funck, wou mer proposéiert hunn, wann en neie Projet entsteet, ma da sollen d'Bierger, déi ronderëm wunne mat an d'Gestaltung vun deem Projet mat anbezéien. Firwat de Projet Brasserie Henri Funck? Ma well de Promoteur selwer gesot huet, hie wier frou, wann d'Bierger géife mat abezu ginn, well se net wëllen d'Erfarung maache vum Rive de Clausen, wou d'Bierger herno berechtegter Weis op d'Barrikade klammen. Esou eng Biergerbedeelegung, déi stelle mir eis vir op ganz villen Ebenen. Ech wëll hei einfach emol Véier Beispiller ginn. Dat éischt ass dat effektiv vu Bauprojeten, wou een eng Consultatioun ka maachen iwwer e Comité d'accompagnement, egal wéi een dat elo wëll nennen, wéi een Numm dann deem gëtt, mä wou d'Bierger reell un deene Projete bedeelegt sinn, och wat d'Incidencen dovunner ugeet. Mir mussen, et muss ee wëssen, datt am Gesetz iwwert d'PAPen dat bis elo D'Informatioun vun de Bierger mol keng Obligatioun war. Neierdéngs am neie PAPs-Gesetz ass mol d'Informatioun vun de Bierger mol eng Obligatioun. Dat heescht, et muss eng kleng Versammlung gemaach gi vum Schäfferot, wou d'Leit opgekläert ginn, déi, déi wëllen opgekläert ginn, wat se da wëlles hunn do ze bauen an deem an deem PAP. Mee eis geet dat net duer. Mir hätten nieft der Informatioun hätte mir ewéi gär eng reell Consultatioun vun de Bierger A wann een dann d'Projete kuckt an Neidërf, da fält, da liicht dat engem och an, well d'Bierger soen, jo mee mir hu Problemer mam Kanal, ginn déi elo verstäerkt, mir hu Problemer mat dem Verkéier, mir hätte gären ee Commerce de proximité an esou weider. An dat si awer all déi Froen, bis hin zu Schoulen a Spillplazen an ëffentleche Raum iwwerhat, wéi dee gestalt gëtt, déi do eng déi eng Roll spillen. Also éischt Beispill, Bauprojeten, sinn mir der Meenung, datt d'Bevëlkerung, d'Bierger misste systematesch mat abezu ginn. Zweet Beispill ass dat vum Gestaltung vum ëffentleche Raum iwwerhat, ech bauen dat ewell elo net aus. An drëtt Beispill, wat elo op eis zoukënnt, dat ass PAG, Plan d'aménagement général, deen de Moment an de Gemenge gemaach gëtt, städte städtebaulich Moosnamen. Bei dem beim PAG, äre PAG opgestallt gëtt, mussen Etüde gemaach ginn, iwwert verschidde Voleten, Ëmwelt, Verkéier, Wunnengen an esou weider an esou fort, an an deenen Etüde solle sech Optiounen erginn, ob ee lo éischter an déi Richtung geet, éischter an eng aner Richtung geet. A mir sinn absolut der Meenung, datt d'Diskussioun vun deenen Optiounen, datt déi musse mat de Bierger zesumme gefouert, gefouert ginn. An do weist sech eng Opportunitéit an den nächste Méint, a praktesch alle Gemengen, fir ronderëm déi grouss Optioune vun de PAGen eng direkt Participatioun vun de Bierger fir déi fir déi ganz konkret ze gestalten. An dann e lescht Beispill, wat ech wëll ginn, dat ass dat vun de Budgeten. Also ech wëll elo net ech wëll elo net erëm eis Kollege vum PT aus Brasilien do beanspruche fir positiv ze weisen, wat ee partizipative Budget alles ka mat sech bréngen um Niveau vun aner Gestaltung vun den Infrastrukture, well an Europa si mer net an där, si mer net an där Situatioun. Nach ass d'Fro, a wéi wäit datt d'Bierger kënnen iwwer Gemengebudgeten matschwätzen, eng Fro, déi trotzdeem schonn an 200 Gemengen an Europa eng positiv Léisung fonnt huet. A mir haten dat, obschonn et net am Koalitionsprogramm steet, hate mir dat proposéiert, och an der Stad ze diskutéieren, An do huet awer mindestens dee gréng-bloe Schäfferot an der Stad gesot, si wieren d'accord, fir effektiv sech Gedanken ze maachen, op ee Wee ze goe vun engem Bierger, vun engem Budget participatif, dat heescht fir d'Bierger an d'Diskussioun iwwert de Budget mat anzebezéien. A si hunn, well sech och do gutt Relatiounen hunn, gesot, se géifen da sech dat emol op Freiburg ukucke goen, wou esou ee Biergerhaushalt schonn zënter enger ganz Rei Jore leeft, an da géife se dann konkret Propositiounen maachen, wéi dat soll lafen. Mir wollten hinnen och Propositiounen maachen, mee si hunn gesot, d'Gemengereglement géif net erlaben, datt mir géife Propositiounen maachen. D'Gemengereglement géif eréischt erlaben, datt mir Propositiounen géinge maachen, wann de Schäfferot seng Propositiounen gemaach huet, wat trotzdeem e bëssen eng komesch Verständnis ass vun lokaler Demokratie, mee wat elo emol esou ass. An an der leschter Finanzkommissioun huet de Schäffe Bausch eis gesot, géif hinne Leed dinn mat deem neie Gemengebudget, wou eng nei Struktur do ass, wiere se elo net derzou komm, mee se géifen awer zousoen, datt am Februar konkret oder am Januar konkret Propositioune géifen op den Dësch geluecht gi vun der Finanzkommissioun, wéi esou e Budget participatif géing ausgesinn. Et ass awer allerdéngs esou, datt net nëmme si gutt Kontakter hunn zu Freiburg, mir hunn déi och an dofir hu mer den 29 November, dat ass deen Ziedel, deen Der do leien huet, hu mer eng Konferenz organiséiert mat enger, Lénker Gemengerätin vu Freiburg, dass d'Ulrike Schubert, wat do op der lénker Liste gewielt ass, iwwert d'Biergebeleegung a Biergerhaushalt um Beispill vun der Stad Freiburg, well mer einfach wëllen och öffentlech, mer hätte gär, et soll öffentlech diskutéiert ginn, well mer öffentlech wëllen duerleeën, wat sinn déi positiv Aspekter aus der Erfahrung Freiburg, wat sinn déi negativ Erfahrungen, dat heescht fir d'Beispill, de Modell Freiburg kritisch ze beliichten. Dorobber kënnt eis un, fir am Fong och domadder e Beitrag ze leeschten zu enger Diskussioun, déi am Fong och zu Lëtzebuerg réischt richteg de Moment uleeft. Mir wëssen och, datt op anere Plazen Interesse do ass, fir d'Biergerparticipatioun ze fërderen. De Mouvement Ecologique hat schonn zwou, dräi Initiative geholl, e grousse Colloque hei um Lampertsbierg, eng Rees op Tübingen, wou ech och mat war, wou och ganz interessant Aspekter mat erauskomm sinn, och wat de Bau ugeet vu Wunnengen, déi an engem Kontext, deen änlech ass zu Lëtzebuerg, erlaabt fir Wunnengen fir den Endverbraucher wesentlech méi, wesentlech méi bëlleg ze maachen. Och dat sinn Aspekter, op déi mer an nächster Zäit wäerten zréckkommen. A mir mengen, et gëtt eben Zäit, fir all déi Froe vu Biergerparticipatioun elo konkret unzepaken. An do soll ee Beitrag derzou sinn. A mer wieren da frou, wann déi Leit, déi un där Diskussioun interesséiert wieren, wa se dann och kéinten dohinner kommen, fir De Modell Freiburg kritesch ze beliichten, mat all senge positiven a manner positiven Aspekter. Just nach ee Saz, Wat mer sécherlech net wëllen, dat ass Alibie schafen oder Spillwise maachen. Alibien oder Spillwisen an deem Genre, Mir gi vun engem Budget vun 200 Milliounen, gi mer 5 Prozent, 50.000 Euro, gi mer un d'Bierger, wou d'Bierger selwer kënnen decidéieren, wat se dermat maachen. Dat ass Spillwis. Dat kann an engem gewësse Kontext kann dat och nëtzlech sou vun engem Quartier oder vun engem, vun enger, vun enger Gemengerotskommissioun, datt déi och eege Moyene kritt. Mee dat ass keen Ersatz fir d'Diskussioun mat de Bierger iwwer d'grouss Optioune vun de Budgeten. An dat ass maachbar an dat weisen x-Beispiller, datt dat maachbar ass fir déi grouss Optioune vun de Budgeten mat de Bierger ze diskutéieren. Wéi dat zu Freiburg leeft, gi mer dann den 29 gewuer. Wat mer dorausser vu Conclusiounen op Lëtzebuerg wëllen zéien, kënne mer dann dono weider diskutéieren.